Tiabas Park ninga aha itaagi ry'Abersya omu kyombeko kya Lukwago Senega, n'aha Amazon Building opposite Stanbic Bank ninga shi oteere nooti mushanju mushanju mukaaga kinaana n'emwe kinaana na munaana kinaana na munaana nari nooti mushanju itaano ibiri kinaana n'emwe kinaana na munaana kinaana na munaana. Jujunisa aba Banira orinde ebyawe n'abaawe.
niho turikutangirira akasheshe nk'aka izooba ry'orwakana kandi tusiime mukama ahabw'okwimutsya buri obuhooro ninga buri obw'abazaire ndikoree nti nabimanya kato kandi puroguramu bwasheesha Turiyo nitwigirira ebiro bya Krisimaasi omu bunaku nk'obu abantu okwe baatandikire kwetereeza ku orikuba noorabamu ohurira obweshongoro bwa Krisimaasi niburabamu. Kwonka naaninteekateeka ngu n'enshonga nkuru okumanya oku twakora bajeti ekwatiraine na Krisimaasi. Obwire obwingi Nitushemererwa omu Krisimasi, turye ebi turikwenda, tujware ebi turikwenda, tukore enshohoza nyingi, kandi Krisimasi ekiija neerugamu, reero ebyara tubita omu nyindo, oshange embeera zitugumiire. Mbwenu naaningira ngu eri izooba waaba nookora bajeti yaawe, ahabw'okuba abantu abakaza okwo omu byaro naaba yatandikire kugura ebiteeteeyi, yaaba yatandikire kwetereeza, kwonka n'enshonga nkuru kugira ngu ogire oti ebimwe ebi ntarikwetenga nimbaasa kubireka, nainga the things I can do without, kugira ngu obundi oku okubanza kwaba nikuhikana hoona nibaija kugarukayo mbe nyine ah'okutandikira. Naija na mutaahi wangye Frank kandi turi aha okukuheereza. Ee, waahurira naayekora omu iraka, manya obuzima ngu naaba ndiyo. Oriire kurungi, omureebi waitu wa Revival TV. Amagara omu bwijo nitukuramutsa munonga ahabw'eri izooba. Ebiro naashatu na kimwe eby'okwezi okw'ikumi kandi today is the last day of October. Tworigaka kureeba October omwaka ogu ey'enkumi ibiri makumi abiri n'ena. Nangwa n'omwaka gurikwija turigaruka kugireeba. So nitusiima Ruhanga abu turikurabya omu meezi ikumi goona tukagahindira. Tuburayo ebiro nkaaga tukabaasa kuhindira omwaka ogu kandi Ruhanga n'omwesigwa nabwe obaase kuturabya omu biro byona nk'ebi turabiremu. Niinyenda kukuhamisiriza gye ngu naaza kuturabyamu kandi obwo turi abasinguzi ahabw'okuba ou twayetsigire nitumumanya kandi nitumwesiga kurungi munonga. Ahabw'eryo eizooba, ekikuru n'okwimuka kandi okaza kuteerateera ensi, okatega hanu na hariya, erigyenda takiriho ozaashuha diiru. Ahabw'okuba omwe noogira oti, Reka nteekeyo ebihingwa byangye ebi, reero kandi oza kwekanga ngu ekanga byayomire. Obundi ogira oti, Omwana wangye reka amushomese, nguze ebyangye byona, ku araabe naaheza kushoma ariyo abicungura. Omwana ahikayo kandi atandika kukugambira ati, Mbwenu taata, n'ebihimba ebi ohingire sizoni egi ebyomire kandi bikagwa omu itaka, biguze ompeyo ka renti. Mbwenu enshonga zoona zitabukire omuri ekyo. Kwonka konda byona abeesiga Mukama tibaririha. Eeh! Nangwa eminyeeto neebaasa kuhika obwire bw'enshazi eri hi, kwonka kandi abategyereza Mukama
ekyo ekigambo waakigamba gye. So mbwenu ekikuru n'okutegyereza Mukama kandi obwo tukora ogwaitu, doing what we are supposed to do. Ekizibu n'okushanga ngu abantu bo nibeenda ngu Ruhanga akore ogwabo kwonka bo tibakukora gwabo. Hati oshanga kandi buzima bwe tahaine ahu araatandikire ahabw'okuba we n'Omwoyo owaatuhangire omu omu mubiri kugira ngu tuhikiirize ebi atarikubaasa kuhikiiriza omu nsi egi eri fiziko. So waaba nooyenda kugira ngu ebintu bitambure, you in the physical being do what you are supposed to do and pray to God so that he blesses and makes all your processes smooth.

Nimbaramutsya omu iziina rya Yesu Kristo, Omwana wa Ruhanga. Ah, nituza kubagana aha kigambo ekikwatikaine n'oku twakubaasa kuhana abaana baitu n'okuboorora gye nibatiina Ruhanga. Efumu eshuura eyeikumi neishatu omushorongo ogwa abiri neena nigugira ngu otateera mwana we amwanga, kwonka omukunda amuhana bukiri kare. Omushororongo ogwo niinyenda kubagambira ntakagushoboriirweho ngu niguteganisa munonga abantu baingi. Nangwa niinyijuka nkagukoraho kucondooza enyumaho. Baibuli egi oku yaahandiikirwe neetandikira omu ndimi ezindi, Oruyonaani, Baibuli Enkuru ekatandikira Omu Ruyonaani baaguma nibahindura endimi ezindi okuhika omu Rujungu, okaza omu Runyankore nari okaza omu Ruganda nari so ku bakwija nibahindura ebigambo obumwe bimwe bireetamu abantu abamwe obundi obutarahuka kwetegyereza. Kwonka ekikuru munonga, Baibuli neegamba ngu omwana ashemereire kuteerwa, Baibuli nikwo erikugira, ashemereire kuteerwamu akanyafu. Kwonka twine ekizibu, abantu baingi. Abarikuteera tibakushoma mushororongo gwona. Baibuli negira, Otateera mwana we amwanga, kwonka omukunda amuhana bukiri kare. Ekirikumanyisa, wamuhana bukiri kare nobaasa n'obutahika aha bwire bw'okuteera. Kwonka abantu baitu nibakunda okuteera. Okuteera. Nangwa Baibuli ey'Orujungu waaba nooshoma eby'enyima, omu Rujungu nibakyeta spare the rod, spoil the child. Nibagira ngu spare the rod, the rod nikimanyisa authority nari ekintu ekikworeka obujunaanizibwa nari obushoborozi obu omuntu aine aha mutaahi we. Nangwa abo abakuvunura bakaba baine bagira ngu obushoborozi obwo tibukumanyisa kuteera kwonka.

Kwonka itwe buri omwe weena nairukangira okuteera kandi oku barikuteera naateera yaaba ateera omutwe yaaba ateera ebigyere yaaba ateera omutima yaaba ateera entsigo yaaba taakufayo. Mbwenu n'amazima Baibuli egi harimu akagambo aku erikugamba ak'okuteera omwana kwonka tikirikumanyisa okumuteera nk'enjoka. Noobaasa kumurabyamu akanyafu kakye Kwonka, n'orubaju orundi, twine okumanya ngu kandi ebiragiro bya Uganda nabyo bikaija byahindukamu. Okuteera tibakukwikirizana, mbwenu abashomesa obu orikuteera naagira ekizibu nibakukoma nibakuhitsyayo. Kwonka ekirungi munonga Baibuli ebyayo nibishoboorora buri kimwe kyona. Waashoma akacweka aka ak'aha muheru nako nikatuhwera. Nikagira ngu, Kwonka omukunda amuhana bukiri kare. Hati shi okuteera nigwo muhanda gwonka ogu orikubaasa kurabamu kureeba ngu omwana waawe yaatebeekana yaagira emicwe mirungi? Aa, noobaasa kumuhana. Nyowe nka ndi omushomesa, nangwa omu kubanza nkabanza kukunda munonga eky'okuteera. Kwonka hariho ahi naahikire nk'omushomesa, kandi nkashomesa za kibura, za ntare, hariho ahi naahikire nyowe nkaba ntakiteera baana. Kwonka nkaba mbateeza ebigambo, ngaaniira nabo, mbahana, mbahabura, Mborekyerera. Kandi omwana naahurira naayetegyereza. So, okugira, ekigambo ky'okuhana ekyo n'ekigambo ky'amaani. Kandi ijo tukaruga kureeba ekya enfumu abiri neibiri ogwa mukaaga. Manyiiza omwana omuhanda ogu ashemereire kutoora ku ariba yaakuzire atarigurugamu. So, tikikumanyisa ngu kibooko niyo ekuza omwana, nk'abandi baingi obundi oku bagamba. N'amazima. Negambwaho, kwonka hariho emihanda mingi ei orikubaasa kurabamu kuhabura omwana waawe. Kandi obwire obu mpeerezire nk'omushomesa, nk'omuzaire, ndeebire ngu omuhanda ogukukira n'okushutamisa omwana okagaaniira nawe akakuhurira akakwetegyereza. Obumwe naabaasa obutarahuka kukwetegyereza kwonka naarugaho naakwetegyereza, noomuhana, noomworora naarugamu omuntu w'omuhendo. Nahabwekyo Tateera omwana we amwanga. Ekikumanyisa tushemereire kuba kureeba ngu abaana baitu obundi twabarabyamu akanyafu kakye kwonka katari kokubaita, kokumukanga kwonka ekikuru ekikukira ebindi byona ekinkureeba kandi eki na Baiburi eki erikugamba nokumuhana okamworora, okamuhabura nomugambira nekigambo kya Ruhanga, nomugambira nebigambo ebirungi ebirikubaasa kumwombeka. Abaana baingi eki ndebire Nibarugaho nibeetegyereza, kandi abo obu ndaba kuteerwa nibahahaaza emitima yaabo, obu ndibarara baremwa n'okurugamu omuntu w'omuhendo. Amiina.
Yaagamba aha Spare the Rod and Spoil the Child. Kwonka yaashoboorora gye ngu ekyo ekigambo rod eki Baibuli erikugambaho tikirikumanyisa munyafu gwonka. Yaakigamba kugira ngu it means authority, kukozesa obushoboorozi bwawe. Ekyo kirikumanyisa ngu waaba otakozeesize obushoboorozi bwawe, omwana naakurema. Kwonka obwo bushoboorozi waabukozesa ota? Yaagamba aha mabwa okuteera, kwonka haine n'obu omuntu atarikuteera akaha nk'omuntu panishimenti erikubaasa kumutebeekanisa. Kwonka nabwe, hati abantu bakuru bo tibarikubateera. Eky'okureeberaho Frank, iwe tibakaakujumbika ngu baakuteera. Kwonka omuntu naabaasa kukutwariza omu muringo ogurikukira n'embooko. Kwonka yaaba naashoboorora kugira ngu hariho oku orikubaasa kutwariza gye omuntu kandi okamuhana, akashoborokirwa eki orikwenda ngu akore akaba nikyo yaakora than okumuhahaaza, hariho obu omuntu arikukozesa obushoborozi akahendera ahahiize ondiijo muntu omutima, mbwenu okimureeba okenda nk'okugwa aha kiti, okireeba nka sho yaataaha omu geeti, mbwenu okagira oti hati eki araakuraseho. N'okuteera.
Nangwa na tarikuteera mbwenu na hati eky'okuteera kyo ka tukirigeho ondiijo naagira ati nyowe tindikuteera kwonka naakugambira nk'ekigambo, naiwe ogira oti. Eh Ruhanga wangye, ahabw'okuba omuntu mukuru we twagira ngu torikuza kumuteera? Kangire ngu ori head teacher noohine eki orikufa na staff omushomesa, torikuza kukwata munyafu ngu omuteere. Omushaija omwe Kwonka hariho ow'obwengye oburyo burungi obu orikuba.
Akagira ati, Hariho processes ishatu z'okukuzamu omwana. Ey'okubanza n'egyo erikusembayo obuto, ey'okumweta yaaba haine eki akozire, otamuteera munonga, akanyafu kamwe, bubiri. Kandi hariho purosesi y'okuhika omwana buzima okamushutamisa ahansi okamugambira ebigambo bigumire kugira ngu atateishika bikozi hariho hati nk'abaana b'emyaka makumi nk'ikumi na munaana, ikumi na mushanju, ikumi na mukaaga bari omu mushogo oyo. So hati ogwo obundi twamugamba ki ngu waamuteera ngu kyabaasika? Kwonka omugambira oti mwana we, hati reeba oku ori, reeba weena oku orikutambura, oku orikuba ojwaire. Ati, Nooza kutunga enda, otunga ebizibu? Ah, okwo n'okugambira omuntu mbwenu kugira ngu ayecure. Hati nabwo eki ndiyo nimanyisa ekindi Frank, hariyo oku abazaire nka bakurira abaana nibabigamba na hati biri. Omuzaire omu mwanya ku akushitamisa enyine akashitamisa nk'omwana akamugira ati, Haza mwana wangye, obu waatandika kwija nyekiro, hariho abantu abarikwita abantu nibaija kukwita. Mbwenu ayemera amugira ati, Reeba ngu naashusha. Ati, Nabaashu nikwo baagabirwe bara ateekayo naashusha. As in, mbwenu ebigambo Birengyera aha bihindukamu nk'ekindi kintu. So eya kashatu neyo kushutama n'omwana wawe obwo ya yakuzire ya yarugiremu omuntu mukateesa. Exactly. Eh, ahabw'okuba aho nabwo nabaasa kukuhabura because nobaasa kuba niwe nokora enshobi otakukimanya. Um, ninyijuka twaturi omu primary tukaruga omu P1 mpaka omu P7 Mazima ebintu bitarikutambura gya aha ishomero, amashomero gaitu nogamanya aga aga UPE nankahi? Hati haija squad ya ba headmaster na abashomesa omu P7 bayenda kutukamuramu first grade reero nomanya eki bakozire bakaba baine eki barikweta poor performance, PP. Hati mukora set yebigyezo buri week. Reero hati buri wiiki bakiheeza kumaakinga ebigizo, baija nk'abashomesa ikumi, boona baza aha reero kandi buri omwe kusaavinga twitwa twitwa. So in fact abaana abamwe baka declininga performance yaabo Exactly. ahabw'okugira ngu bakaba bat- batuura batainire buri wiiki okumanya ngu Attention egyo. ni poor performance. Waareeba baataahamu nka ikumi Omanye ngu oku nokusharura embooko. So in most cases doesn't work like that in fact na nabashomesa abo na hati nyowe nkabanyigira ahabwokuba tindi ba mbwenu ndi abasasira kwonka Ngaaha basaasira ow'eishe-emwe basaasirira aha ekyo nakyo kiheze. Hoona waaza kuruga aha oine eibaare.
Anyways Reka kwonka tuze- ah, reka tuze omu kaire k'ekyeshongoro ky'eizooba.

Teerayo akashushani, teera akashushani haza nangwa obumwe noomanya baiburi neegira ngu ebirikukwitsa tibiribura. So obumwe nibiba biriho tihaine ou bitakaijaga by the way. Obundi omwana ku arikuba atarwaire obundi oba oine eibanja, obundi okiba otaine eibanja obundi ebintu bigyenda kubi ahu orikukorera omu bizinesi na n'ebindi. Kwonka kunu noogira ngu tihabwa Mukama, aho ahu orikurota ariho. Daudi ngu akaba ari omwana kwonka ku yaakuzire agira ati tinkareebwaho ohikiriire orikwesiga Mukama asigirweho. Ruhanga niwe akutaire aho n'obu byakuba birikusha nk'ebikugumire akasheeshe aka trust in the Lord ahabw'okuba nabwe niwe akwatiriire. Tikwo Frank? Nigo mazima.
Waagira ngu ebirikugwisa tibikora ki? Tibiribura.
Waakiteeka omu rujungu direct noogira ota? What will befall us will not miss omu ngyera etyo nitubakiira kandi omu kaire nk'aka karungi munonga. Mutwikirize tutwekiikeho tuti tugarukye n'eby'emizaano. Revival TV amagara omu bwijwire, obuzima bwuzuye, oburamu bujjuvu. Twakiira munonga edakiika n'abiri nibiri ezahingura shaaha emwe Eza kasheeshe k'eri izooba gangye nibanyeta Frank Mumwesigye. Naija nakireeka eby'emizaano, the sports update, omu puroguraamu ya bwasheesha. Ni bingi ebi tukuza kuba nitugamba kwonka nituza kuba nitutandika na Uganda Premier League oku ezaanirwe eizooba erya nyomwabazyo. Tiimu ekuguma nk'eya Police FC ebaasa kuba kandi neekangavura tiimu ekuguma nk'eya Mbale Heroes, Al Kavumba Recreation Centre. Club ekuguma nk'eya Police ebaasa kuba neetunga goal okurabirwamu arikuguma nka Ben Ochen. A Beitu kandi twareebaho omu micweka sitira eky'okubanza omu dakiika ashatu na mwenda omutsigazi orikuma nka Umar a Kyebatara yabasa kuba natunga a equalizer a side ya club ekuma nka eya Police FC. But of course omu kicweka kya kabiri omu dakiika kyenda na mwenda tureebireho tiimu ekuma nka eya Union Police Neebaasa kuba neetunga ekitunga a winning goal. Omu ngyera eti, omutsigazi w'okuhikoma nka Isaac Ogwang erigyenda oyeguriire eiziina omu kuteeba goolo, abaasa kuba naatunga goolo ya club egye kuhikoma nk'eya Police FC, batyo baashifutinga baaza omu mwanya ogwakana in the top four positions omuri Uganda Premier League abaana aba ba Corps omu ngyera etyo. Beitu kandi of course tiimu endiijo kuhikoma nk'eya Lugazi FC Esapurayizingire abantu baingi bwanyima y'okuteera tiimu ekuguma nk'eya NEC FC goolo emwe ahari ziro. Erigyenda they are really flying high ahabw'okugira ngu this is their second consecutive win, bakabaasa kuba nibasinga tiimu ekuguma nk'eya Express FC goolo emwe ahari ziro ahansi ya Oliver Mbekeka, they also came and won a game yesterday aha kishaayi kyabo ekya Najemba Stadium. Aha nikimanyisa ngu mbwenu benda kworeka mushana mukuru Mwaka Sadiq Sempigi owabingirwe ku buzima niwe yabaire ari ekizibu maybe yatakumanya kutendeka abaana. So far ha tiimu ekuma nka eya Lugazi FC eri aha bubonero munaana omu mipiira so far mushanju ezaanirwe kandi bari omu mwanya ogwa ikumi na gumwe. So far nooreeba ngu baashifutinga kandi tibari kubi omu ngyera etyo. Sam Semugugu, captain, so far niwe obaasa kuba naateeba goolo emwe ereeteire obuhanguzi. Remember even the other time He's the one who scored for Lugazi against Express FC in that regard. So emipiira ebiri aine goals ibiri that's a good start for him. Aho twarugaho eri izooba hariyo emipiira kandi buzima tiimu ekuguma nk'eya Bull eine Bright Stars erigyenda Bull nestrugglinga Ah kubi munonga. I hope they can really come back buzima kandi baba batandika kuba nibatunga omwanya gwabo gurya ogwa top four nangwa nokucarenginga ekikopo season egi nibasha kubi munonga munonga ebintu bikutamburira gye beitu kandi nibwe still tuza kuba nitureba Kampala capital city authority erikuba nekwatagana na maroons FC kwonka ngu Kampala capital city authority their dream is to come back to the top ahi bakaba bakiclaimingire in the recent weeks but of course Aha Vipers ereetsire amaani, ningira ngu of course Neke kwija bakagiteera bakagisabura, neeba eri advantage mpango munonga ahari Kampala Capital City Authority kwija kandi bakagira ahi bayepositioninga especially if they want to overcome tiimu ekuguma nk'eya Maroons omu ngyera etyo. Beitu kandi of course ahu twarugaho titwine Carabao Cup eizooba erya nyomwabazyo kandi buzima batabani ba Pep Guardiola babaasa kuba kandi of course nibateerwa omupiira club ekuguma nk'eya Tottenham Hotspur Basingire gooluzi ibiri ahari emwe kandi batyo baaruga omu kikopo ekirikumanywa nk'ekya Carabao Cup kyonka ngu eyebeire eri fourth round kandi baakushabura noona orugamu otyo. Manchester United of course ahi baraakwatagana aha level erikukurataho bo kandi batsiko nibasinga ogwo omuzaano na gooluzi itaano ahari ibiri Aah guys like Garnacho, Casemiro, Bruno Fernandes were all on the score sheet aah nibongyera kukakasa gye munonga ngu eeh Tenhag ogwo ebi abe natendeka obu ndabirata kubyetegyereza gye munonga. Aah bushwa nkuguma nka Rudy van Nistelrooy niwe abire ari omuri interim role kandi ninyenda kukumanyisa ngu hariho aah possibility y'okugira ngu naza kutsigara because turebireho eizooba erya nyomwabazi obwanyima y'omupiira ogu agizire ati aah Manchester United If they want me to stay I will stay in any capacity oba n'omutendeki oba as a full coach ninga shi kandi of course interim coach ati nyowe ninza kutsigaraho. Ijuka ngu Manchester United are still negotiating kugira ngu bakatunga Ruben Amorim kandi tureeba ngu enteesaganya nizigyendera omu maisho reka tureebe obundi babaasa kwija kandi bakamwetundira kwonka we Nestroy agizire ati in any capacity am willing to serve omu ngyera etyo kandi of course club ekuma nk'eya Arsenal Nebasa kuba nesinga omupiira gwa Orishattar Zulu beitu kandi bana banywani beitu aba club ekoma nkeya Newcastle United bo nabo basingire Chelsea the Blues na goals ibiri aha zero. Chelsea buzima omupiira ogu egyenzire yasimagira kandi abaganda bagira ngu osimagira oba owede mukwano gwange mungeri bwetyo mungeri bwetyo. Beitu kandi of course nyenda kumanyisa ngu club ya Liverpool omupiira gwehireyo na goals ishatu ahari ibiri then kandi of course team ekuma nkeya Tottenham Hotspur of course Aston Villa esingirwe Crystal Palace goals ibiri ahari emwe batyo nikwo ebintu bibateire ahansi I think surely some of the surprise wins tureebireho eya Crystal Palace tureebireho eya club ekuma nkeya Chelsea rather Newcastle my God Tottenham Hotspur nayo ebaire eri very That kind of a surprising nga bwine omungyera etyo bari of course kimanyisa ngu club ekuma nkeya Manchester United neza kuba nebugabugana na club ekuma nkeya Spurs ahari quarter finals ah 17th December this year kandi titukamanyire shaha niziiha but of course it will be determined very soon. Newcastle neza kuba nebugabugana na club ekuma nkeya Brentford Ka tureebe oku baraakikwasaganye nabwo Seventeenths. Southampton eine Liverpool, beitu kandi nabwo club ekuguma nk'eya Arsenal neeza kuba neebwabwana club ekuguma nk'eya Crystal Palace. Nibyo bigyenzire omu maisho ahaaho omu kikopo ekiguma nk'ekya Carabao Cup nainga shi abaingi eki barikumanya nka kya EFL omuri Bungyereza. Omuri Italian Serie A buzima kandi of course emipiira egyenzire omu maisho kuba neezaanwa. Tureebireho tiimu ekuma nk'eya Napoli erikusinga abanywani beitu abakumanywa nk'aba Milan AC Milan ou baswaza aba niwabura. Aba AC Milan erigyenda kandi ni ba kimpeekye kubiire buzoba. Tureebireho omwe arikumanywa nka Scott McTomin is really doing very well naakora magic. Yii n'okwebuuza omuri Manchester United baaka bamukomire amaguru what happened? Anyway no surprise because even nangwa na hariya aha team of course eya Scotland akaba na performinga gye kwonka kiija aha ebintu kandi oshusha nk'ebyatambura kubi nikireebeka omuri Manchester United haine ekizibu ky'amaani munonga ekirikwita confidence y'abaana okashanga bambi bataabaasa ku performinga gye no wonder some of the players who go away from this team really get a very wonderful time ok beitu kandi of course Inter Milan Eizire yaaragara ahari Napoli yaagishabura goolo zi ishatu ahari ziro. Shuware kiraabe ekumanywa nk'eya Napoli Fukose ningira ngu ekibaheerize amaani aba Empoli n'okugira ngu batungiire reedi kaadi omu dakiika y'ashatu n'emwe reero kandi bwanyima twareeba Fukose kiraabe ekumanywa nk'eya Inter Milan bakutunga goolo zibiri okuruga omuri Marc Frates nangwa otiire hoona Martinez omu ngyera etyo. Kandi of course Atalanta isingire Monza na goolu zibiri ahari ziro. Udenizi yasinga club kuma nkeya yes Udenizi nayo yasinga omuzaano goolu zi ishatu ahari ibiri omungyeri etyo and I hope they can continue with their good performance. Munywani waitu of course oryacoma ekya Revival TV amagara mbwijire. Juventus nkogwayo erigyenda nayo Ebaase kuba neegwa amakazi na pam goals ibiri ahari ibiri beitu kandi of course eryo izooba hariyo emipiira aah Venezia etiire Udenize goal ishatu ahari ibiri that's why I want to tell you. Anyways eriizooba hariyo emipiira of course Genoa eine Fiorentina, Roma eine Torino kandi obwe twaza kuba nitureeba of course Como eine Lazio endiijo emipiira neeza kuba neegarukamu aha izooba ry'orwamukaaga second November twenty twenty four. Allow me for now take you back to programme. Ekuma nkeya bwashesha aah wishemu Anthony Mujuni ngu bwagye nangu otireho na Colliant nabimanya baruho aha kuba nibakutara omumisho omu Top Stories tovako.

Ababanira CCTV cameras abarikushangwa omu rurembo rwa Mbarira baagaruka n'eshuura ensya. Ababanira obwa hati baine coloured cameras ezirikukora ekiro n'eihangwe kandi ezirikureeba oburaingwa bwa metres makumi abiri, makumi ana na nkaaga. Alarm cameras, smart hybrid 5 megapixels cameras, PTZ cameras, Baine DVR na NVR eza two megapixels na five megapixels, hard disks, baine na za cameras ezindi ezirikuza aha bikondo bya soora n'eby'amashanyarazi kandi eky'omutaano kamera ezikuza aha bikondo niziba zigaitsirweho Wi-Fi nari Internet, bagigaita aha simu yaawe y'omu ngaro kandi obwo orikukoresa memory card. Baine byoma ebikubara sente ahari owa bank, sacco nangwa n'obwoma obukukwata emotoka yaawe bwete tracking devices niba buriyo. Bashange aha ofiisi zaabo enkuru ezikushangwa omu rurembo rwa Mbarira waaba nootaaha omu geeti ya bus park ninga aha itaagi ry'abersya omu kyombeko kya Lukwago Ssenega, n'aha Amazon building opposite Stanbic Bank ninga shi oteere nooti mushanju mushanju mukaaga kinaana n'emwe kinaana na munaana kinaana na munaana nari nooti mushanju itaano ibiri. Kinaana n'emwe, kinaana na munaana, kinaana na munaana. Jujunisa aba Banira, orinde ebyawe n'abaawe. Hohohoho! Mbarira Hookers Sacco yaagabura! Omu kiro kikuru eki, hangura na Mbarira Hookers Sacco omu kazaano ka Christmas Promotion ah'omwaka gw'enkumi ibiri makumi abiri n'ena. Iwe ekyawe n'okugura emigabo omuri Hookers Sacco okutandikira aha mitwaro makumi ataano okuhitsya aha milioni ina n'ekicweka n'okweyongyerayo. Noobaasa n'okuseevinga ekikye milioni ikumi kumara ameezi ashatu. Okutandika ebiro makumi abiri by'okwezi okwa mwenda okuhitsya ebiro makumi abiri by'okwezi okw'ikumi n'ebiri, eriyo owa fixed account n'okubiika ekicwe miliyoni itaano n'okweyongyerayo okumara ameezi ashatu reero otaahe omukazaano. Igura aha account osevinge emitwaro ashatu n'okweyongyerayo obaase kutaho omukazaano kwehangura ebirabo nyamwingi. Kandi ijuka ngu okwigura account n'omutwaro gumwe na kanaana zonka, ekikuru n'okwiija na photocopy y'endangamuntu. Kandi nabwe waareeta abantu ikumi okwega itaaha aha okansi ako okuruga ebiro makumi abiri y'okwezi okwa mwenda okuhitsya ebiro makumi abiri y'okwezi okw'ikumi n'ebiri, mazima akazaano nooba okari rwagati. Ebirabo by'okuhangura ni bingi, harimu ente, embuzi, emifaratsi, hoofahs, T-shirts, obukofiira, obushaho bw'omu.
Revival TV eh, nitutangirira omu puroguramu bwa shesha once again kandi twije omu kashweshwereki aka top stories ndikolire nti nabimanya kato kandi eshaaha egi nooba nookimanya ngu niija n'omukuru anthony Antony Ngubwagye. Antony Yes. Tuba turi aha okuhitsyaho top stories ninga ebi- ebirikufa omu kyanga kyawe, omu ihanga ryawe na n'aheeru y'eihanga ryawe rya Uganda. Mbwenu yaahikire aha. Good morning sir. Morning, morning, how are you? I'm okay. Eh, wankyeza omu rujungu. Eh, eh, oteteekateekire.
Ah, nyo- orujungu oru. Nirukira Na- kunaaka.
Mm, ndi omunyankore kasha. Yes, ah, mukama asiimwe munonga, mukama naayebare okuturinda. Ndi Anthony Muzunugubwa gye kandi ndi aha n'oshemwe ku ori nti nabimanya. Turiyo nitugyendera kimwe okureeba ngu twakuherize kukira munonga ku okure nataahamu nituba nitwija n'amakuru agari omu kyanga kyawe, omu ihanga ryawe nangwa n'aheeru y'eihanga ahabw'okuba ni kikuru munonga okuba nomanya ebicweka byona ahu ori Ebirikugyenda omu bicweka bitaano bumwe na bumwe. Nituza kutandika n'amakuru ag'amaani agarikuremeera ahabw'okuba tutayaayise omugyenyi w'amaani omu ihanga eri ni Purezidenti Felix Tshisekedi. Ogu n'omwebembezi ni Purezidenti ahabw'eihanga erya DRC Congo. Noomanya DRC Congo? Ni rimwe aha mahanga agagumiizemu n'okuteganisibwa ababisha okukira munonga aba ADF hamwe na M23. Mbwenu eizooba eryanyima abaazyo obu Purezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibaburwa ayakiire omwebembezi abw'eihanga erya DRC Congo Purezidenti Felix Tshesekedi Ahabw'okureeba aha sikuriini ariyo naamwakiira, ezo n'emotoka ezaamureeta, ezimureetsire kandi yaayakiirwa Purezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibaburwa omu maka gye agarikushangwa omuri Entebbe. Mbwenu abantu aba babiri bagizireho okwehereera okutabaasize kuba nikugiibwamu omunyamakuru weena. Abantu aba baagira enshonga zitari zimwe na zimwe, kwonka itwe nk'abanyamakuru oku turikuba twagashakire oku omu koona zoona, Abeebembezi aba okukira munonga enshonga ezi baabaire nibagaaniiraho n'ez'eby'okwerinda. Twena nitukimanya ngu Uganda n'emwe aha mahanga agagumiize muno kukwatiraho n'okureeba ngu gaabaasa kuba ngahwera eihanga erya DRC Congo kurwanisa ababisha abagumiize muno kweriisa akarungu. DRC Congo ni rimwe aha mahanga omuri Africa agari mahango munonga kandi agarimu abantu abarikweeshereeka omu bibira. Twine kukimanya ngu hoona nabwo eihanga eri erya DRC Congo riine eby'obugaiga bwingi ebiri omu itaka. Oh, ngambe ekindeki ki? Baine gold, baine diamond, baine silver, baine, you know, baine embaaho, baine copper, everything biri okwo. Mbwenu abantu baingi nibaza omu bibira ebi barikuteekateeka ngu bari omu kurwana kwonka barikwiba eby'obugaiga ebi ebiri omu eihanga erya DRC Congo. Purezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhaburwa na gavumenti eyi arikwebembera ekabasa kuba netsindika eihe rikuru erya Uganda People's Defence Forces, UPDF, omu ihanga eryo kureeba ngu barwanisiza kimwe abantu aba aba ADF. Mbwenu obwahati ahi tugambira ebi nikigambwa ngu abebembezi aba bekirize nyanshonga zitari zimwe na zimwe Okureeba oku baakwongyeramu amaani okurwanisa ababisha aba abariyo nibateganisa eihanga eri. Omu ihanga eri aheerizemu eshaaha nkye munonga kandi yaagarukayo okwirikanzya emirimo ye. Hoona nabwo nitukimanya ngu gavumenti ey'eihanga erya Uganda eine omurimo muhango munonga ogwegumiizemu erikukora, kukira munonga okukora nguuto omu ihanga erya DRC Congo. Ahabw'okuba waaza kureeba omu matemba ga Kivu oku gavumenti ey'eihanga erya Uganda Ekozire omurimo muhango munonga okureeba ngu yakora enguuto ezi, zimwe ezi barikugira ngu ezi nizigihweraho munonga okukira munonga eihe erikuru erya updf okwongyera okuhikira kimwe omu bicweka ebi batakuhikamu. Nomanya DRC Congo eine emyanya etakubaasa n'okurabwa n'ebibira byonka mbwenu tukakireeba gavumenti eya Uganda ekataho esente nyingi munonga okukora enguuto ezi Okuhweraho updf okubaasa kuba neyongyera kuhikira omu bicweka ebi byona obwa hati, tubitegyeriize kandi n'okureeba omukago ogu ahi gurikwija kuba niguhika, okukira munonga omu bwire obu obu turikureeba ngu tushemereire kukwatanisa n'eihanga eri omu nshonga ezikwataine n'akatare n'eby'okwerinda ahabw'okuba ni ba neiba. Ku bakuraara kubi, nituteekwa kuraara kubi naitwe. Ekyo ni kikuru munonga. Ago ni agakuruga omu maka g'omwebembezi w'eihanga omuri Entebbe.
Mbwenu ebyo ka okwe wahagambaho wankwata ahariyo za Yes. gold nagya nti hariyo efeeza n'ezaabu okwe Byona. nitwetenga kuba careful ahabw'okuba Yeah, true. nitubaasa kugira eki twaganyirwamu Ah, kandi twineho story eri aha Ebidoko ah, omuri Kamwenge Ah, hariyo ekisharara ekisharara eki kiriho orutindo ninga eki tweta bridge oru barikweta Nkarakara swamp bridge orutindo oru rukwombeka eh, ah, ah, ah, ameezi makye agahweire Ku rwamazire kwombekwa, rwaija rwahika nirushenyuka. Mbwenu ku rushenyukire, haabaho kuteera enduuru ahabw'okuba orutindo oru nirujoyininga emyanya ebiri, Kahungya Sub-County ahamwe na Rukunyu Town Council. Mbwenu orutindo oru ku rwashenyukire, eby'engyenda n'abarikuza omu marwariro nana endiijo myanya haabaho kushanyarira N'ahabw'ekyo aba Rwenzori Anti Corruption Coalition baarugayo baija kureeba omwanya ogu. Mbwenu ku bahikire aha mwanya ogu, ori Chairperson wa Board wa wa wa Board ya ya RAC egi yaagira ngu tashemereirwe na busha kandi ogu nibamweta Gerald Tumwebaze. Ayerekire obutashemererwa arikugira ngu tihaine oku barikwombeka orutindo ahabw'okuba ashangire buri kimwe ekibekiriho na maramu ei baagize ngu bakataho yaashanga etariho Na whatever mbwenu ebi baagira ngu bakakora yashanga bitakozirwe, yaagira ngu nikireebekire kubi munonga munonga. Norireeba orutindo orwo abantu bariyo nibarireeba. Nibareeba oku rwayombekire, e, ruhikire nirusheenyuka, amaizi gaarutwara. A, kandi obaire ori, ori, o, orikukurira disiturikiti egi, nainga inginiya wa disiturikiti egi ya Kamwengi, wagizire ngu esente ezaabahairwe ni nkye, niyo enshonga ahabw'enki orutindo oru rurahukire kusiisikara. Inginiya ogu agizire ngu bakaheebwa esente ezirikuhika miriyoni mukaaga zonka, six million. Ogu nibamweta Harriet Businge niwe agizire ngu esente ezaabahairwe zikaba ziri esente nkye munonga n'ahabw'ekyo zikaba zitarikuza kukora omurimo muhango. Kwonka nabwo baagumizamu Deputy Chief Administrative Officer, Harriet Katusiime agizire ngu kwonka nabwe nihateekwa kubaho okugyendera omu mushana kugira ngu esente ezi zaaba nizishohora na accountability ebe kiriya kugira ngu n'obu waakwekwatsa ota esente ni nkye kwonka obe nooyoreka oku ozishohweire. Butyo tukagura obushaho buto bwa siminti, tukakozesa rebia erikwinga neti, mbwenu nabwe tihabaireho satisfection. Barikugira ngu nobu zakubaire ziri million mukaaga, ekikozirwe tikiri equal to that amount of money. So district engineer we Harriet Businge agizire ati nyaburamwe mutongyere aha sente mwaba nikumukora budget kureeba ngu nka bajeti y'enkuuto miriyoni mukaaga sensiyare naagira ati haine eki zaabaire niziza kukora aha rutindo orwo. Mbwenu n'okurushabira kugira ngu kubashabira abantu abo kugira ngu obundi bareebe oku baatebeekanisa orutindo orwo rutareetera abantu ekizibu. Okwombeka tikwangu, hati naaninteera akashushani Ku ankubaasa kuguma omu kwombeka enju yaawe miriyoni mukaaga ninyebuuza aha nju nzikoraho ki? Hati reero nk'orutindo rwine ameezi nkaaga agu waaba nooreeba, konkuriiti ey'okuba nookozesa na siminti ey'okutamu emiti ehimbwa n'ebindi, Mukama atugirire embabazi.
Miriyoni mukaaga tiziine eki zirikukora kyangu kiri aho. Kwonka ebyo ka tubibarekye, ninteekateeka nabo nibakireeba nk'abantu bakuru. Amakuru nigooreka ngu Purezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhaburwa naija kugaruka aha kwetooroora omu ihanga erya Uganda obu ekigyendererwa kiri eky'okureeba ngu yaabaasa kuba naayetegyereza emikorere eya puroguraamu eyaabaasire kuba neetongozibwa we nka Purezidenti kandi ekaikirizibwa ekateebwaho sitampu. Nibagyeta eya Parish Development Model, PDM. Mbwenu egi twena nitukimanya ngu buri murika nigutunga miriyoni igana. omu sente za Uganda. Kwonka buri muntu oshemereire kuba nootwara miriyoni emwe. Abantu aba baatandikire kuganyirwamu, kugasirwamu baazitungire esente ezi kandi abamwe ziine eki zaabakoreire. Mbwenu omwebembezi w'eihanga naija kugarukamu busya abaayemereiremu okwetooroora ebicweka byona hati naija kuba naatandikira omu kyanga ekya Eastern Region Kandi okutandika n'ebiro mukaaga by'okwezi okurikwija okutwaza kutaahamu tumoro, November, naija kuba naatandikira omuri Bukedea Region. Oku niyo arikwija kuba naatandikira ebiro mukaaga by'okwezi okwa ikumi na kumwe okwetoorora n'okujujuma n'okureeba puroguraamu egi n'amazima eriyo neekora. B'abantu bamugambire one on one ekirikunshemeza. Oshemerwe kworiyintu ku akubagyiireyo. Naabuuza abantu, abeeta, abaiha kuriya omu bantu ba buriijo. Aihayo nk'omukaikuru n'omugurisha tweze aije ongambire, esente eziiwe noozimanya? Waazihuriireyo omu muruka gwawe? Abantu bamugambira. Babagambira abarikubeiba, noomanya ba mafiya tibarikubura, esente ezi abamwe nibatunga emitwaro ataano instead y'okutwara miriyoni emwe. Tureebire abarikuzibeihaho, tureebire abakuzitema omutwe bakabaheereza kinaana instead ya miriyoni emwe. Mbwenu obufeere nk'obu ti burungi munonga. Kwonka nk'omwebembezi w'eihanga ku arikuba naarugayo, eki nikitushemeza kandi ni kikuru munonga. Eki n'ekihandiiko ekirugire omu ofiisi y'eby'amakuru omu ofiisi y'omwebembezi w'eihanga, egi neemanywa nka ya The Presidential Press Unit, PPU, kirikworeka ngu Purezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhaburwa naija kugaruka butsya okwetooroora n'okuhika omu bicweka ebi yaabaire atakahikiremu, Eastern Region, oku niyo arikwija kuba naagaruka omu kwezi okurikwija. Ekyandiiko eki nikyoreka ngu naija kuba naabugana hoona na bamwe aha beebembezi okuruga omu byanga ebi n'abarikwekwatira omu sente ezi kandi n'okwongyera kuhaana obwengye n'okutema empenda kureeba ngu puroguraamu egi yaabaasa kuba neehangutsibwa kandi neegasira omuntu wa buriijo. Nooreeba puroguraamu nk'ezi niziija? Kwonka obumwe zifiire okwo. Mbwenu Purezidenti ku turikureeba naayeyimukiramu, kiba kiri kikuru munonga kandi nikiba nikireetera abantu baayongyera kushoboorokyerwa n'okumanya amakuru ga puroguraamu egi.
Mbwenu ebyo nabyo bikiri aho, Purezidenti ahaire dayirekitiivu kugira ngu looko gavumenti, abakozi abarimu ba Chairpersoni ba LC5 na ba Meeyazi b'endembo zitarikushushana, ngu bagurirwe emotoka eeh eki ekintu kikashabwa emyaka mingi about eight years ahabw'okuba omu nkumi ibiri ikumi na mukaaga Fred Muhangi owaabaire ari Vice President wa wa wa Local Government Association akarugayo yaahayo okushaba oku arikugira ngu entambura y'abantu aba omu myanya yaabo ei barikuheererezaamu ekaba etari nungi mbwenu baashaba ngu bagurirwe emotoka kwonka kuruga obwo Kibe kitakakozirwe kuhitsya obu Purezidenti arugireyo akashaba ngu ekintu eki kikorweho. Mbwenu kiriyo nikikorwaho kandi obu ebiro abiri na bina okwezi kwa Ikumi-Ijweri obu babaire baineho orukiiko, Minisita wa Local Government, Raphael Magyezi agizire ngu Purezidenti ahirugireyo yaaha ekiragiro yaagira ati, Nyowe nka Purezidenti nindagiira ngu emotoka ezo zigurwe Kandi ziheebwe abantu aba ba Refael naagira ngu omu bajeti harimu biriyoni ashatu neibiri hamwe na miriyoni bitaano ezirikuza kuba nizikorwaho ninga nizikozesibwa okugura emotoka ezi naagira ngu at least esente ezi niziija kuba nizibaasa kugura pick up Truck ya buri LC five Chairperson kandi hamwe na Meeya w'orurembo okurugiirira oku barikwenda kuzibagurira. Mbwenu egi n'enshonga nkuru munonga kugira ngu abantu aba bariyo nibateekateekwaho, bajeti yaakozirwe ahabw'okuba Raphael naagira ngu we yaahandiikire kandi baamwikiriize kureka ahaire agarukire yaahandiikira aba ministry ya finance. kugira ngu baronde esente ezi bazishohoze, emotoka ezi zigurwe kandi ziheebwe abantu aba. Mbwenu ekyo nakyo n'ekintu kirungi ningira ngu aha turi abantu aba. Ow'eishe-emwe kuri nti abantu aba ku bakuba bataine ngyenda nikiba nikicumbagiza obuheereza. Emotoka ahu ezitari, mbwenu hati nooyebuuza nka chairman LC5 yaaba naakigaitagaita naakozeesa ezi eza disiturikiti ezimwe, Nazo zonka niziba zitari mu mbeera nungi. Nari oshange obumwe nka kaawe yaatwara eye, chairman ye ananda kugyenderamu. Abantu aba baine emirimo etarikushushana, you know, nibaza omu directions zitakushushana ahabw'okuba baine kwirukanzya emirimo ya district. Mbwenu nikiba kiri kikuru munonga president yaarugayo akaragiira kandi n'okureeba ngu entebeekanisa egyo yaabaho abantu aba baatunga ebiiruka okutandika kubikozesa. Hariho districts ezitaine motoka. Kandi hariho eziine kwonka zikuzire. Mbwenu abantu aba nabwo noreeba district naitwe ezi twine nomuna. Omuna nogumanya? Kushanga ziri nyingi munonga. They are many nka ba MPs beitu. Eki twine twine ba MP. Yes kokutaho ex officials nabandi turi omu five hundred plus. Mbwenu nikiba nikyoreka ngu abantu aba abatahikirwe obuhereza obu. Okuhitsya obuhereza Nibatunga ebikozesa. Emotoka ku zikuba ziriho, nayirikanga areeba orutindo nk'oru orwanogambaho. N'amazima ba Engineer bakozire omurimo gwabo. Akigira ati ayirikanga aza kureeba program ya government nka eyitwantigambaho, PDM n'ezindi. So obuhereza obwo kubukuba buriho, ebirika ebi nibiija kuba nibibahwera kwirikanisa egyo emirimo yaabo nka ba Mayor na ba Chairman LC5. ahabwa za district zitari zimwe na zimwe. Nitugaruka n'okurya gye, okukumanyisa oku oshemereire kuba norya, ni by'okurya ki, ni by'okunywa ki, ni mboga ki, ni bijuma ki, ebi byona nituba nitubikugambira omu puroguramu egi eya bwasheesha ahabw'okuba ekikuru munonga tikukoma aha kukuhereza amakuru gonka agakufa omu kyanga kyawe, omu ihanga n'aheeru y'eihanga kureka tukyemeire kukugambira n'okurya gye okwenda ngu okagire amagara marungi. Okyo ba notureeba

Okurya gye. Tukaba twabagambiire omuntu ku arikuhurira okurya gye, obumwe ateekateeka ngu n'okurya nk'enyama kwonka, akarya nk'omuceeri, akarya piza. Apaana! Hariho eby'okurya byaitu by'obuhangwa. In fact ku ngumire nimbishomaho kimwe aha kindi, naamanya ahabw'enki Ruhanga yaatuhaire eby'okurya ebi. Kandi nk'abairaguju, we are so lucky kugira ngu eby'okurya ebi byona itwe tubyine nitubaasa kubibona. Eri izooba nitwenda kugamba aha by'okurya ninga eky'okurya eki turikweta ekyozi, pumpkin, ekihaaza, twona twoko. Eky'okurya eki n'obu orikuba otakihingire omu butare kiriyo, buzima kiriyo. Kiriyo, n'ekintu kirungi munonga waaba nookirya, nikikukingira ezi turikweta colonic illnesses, ezi endwara ezirikwija obumwe zikanga kukurugaho. Reeba ekyozi nikikyo kiine n'entetere. Entetere ezo ziine Zinc. Ni ekintu kirungi munonga. Nikiha amagara gaawe, omubiri gwawe amaani nainga eki turikweta immunity boosting. Nikituma waagira amaani omu magara gaawe g'okurwanisa ezindi ndwara.

Otungye ebikuri nk'ebi oriyo nootugambira. Kwonka aha kandi harimu n'entetero omu kyozi. Egyo ni added advantage nari bonus. Kandi entetero ezi zirimu zinc. Ekyaawe n'okureeba ngu waazirya. Abamwe nibazisa, abandi nibarya obujuma obwo bukaranga, orabyamu akoonyo kakye, mbwenu kare ekintu kikwataine. Nizirooringa na chances ninga risk si za kansa. Waaba noorya ekyoozi nooba nookyendeeza akabi ka kansa kandi nizihwera n'omutima gwawe kuguma guri omu nteeko waaba noorya ebyoozi ebyo kandi nibireeta waagira na sikiini nungi. Waaba noobirya akabiri nikaba gye munonga. Okagaruka buto. Eego. Bakikureeba hati bareeba ngu emyaka ogishazire ku nooya ori omuguru si n'omukaikuru. Mbwenu turya ebyoozi. Hati ninyebuuza ekyoozi By the way bro emwe empango nyowe ningitwarira aha bantu abaine amataka oine orutookye oine ahu okuhinga I mean nk'ekyozi weeza nikyenda care ki? Hati b'orugyere aha b'amataka ku bacwera orubanja abandi bo abarikugyenda bakagura ebindi by'okurya ebindi ebintari eby'orikumanya bo tibagura ekyozi? Nabo bagure ekyozi. Mugure ekyozi, baasebo na baanyabo, abaishiki n'abatsigazi, eminyeeto n'abantu bakuru, ahabw'okuba amagara nigakira amagana. Nitubigamba aha buri izooba. Tumanye amagara gaitu, turye eby'okurya ebishemereire kuba nibiriibwa, turekye kwirukangira biriya ebisiikire bya bwasheesha bwaizire. Kandi ebimwe eby'okushanga bitaine bitaine value mpango aha magara gaawe. Ka tugire tuti ka nitugarukana enshonga ya road safety nainga eby'aha nkuuto.

Haza omu kubatwara aha mashomero nitukozesa emiringo mingi. Omuri ogwo harimu school vans ez'amashomero gakutuha. Hariho itwe nk'abazaire kuvuga abaana baitu tukabatwara aha mashomero. Kandi hariho n'endiijo class y'abantu ahabw'okuba nibenda kukozesa piki. Kwonka omuri ekyo tushangiremu oburabe ninga shi obuzibu buhango. Kushanga abaana b'emyaka eri ahansi y'etaano nibashutama aha piki bonka. Abaana aba emitwe yaabo tekabaasa kusasitaininga okutambura engyendo ningwa batagwejegyeire. Obumwe omwana nagwejegyerera aha piki ahendera aha nantukireho. So itwe nk'abazaire tushemereire kutwara obuvunaanizibwa kureebeka ngu omwana yaakugyenda ahari piki, yaaba ari muto munonga ahansi y'emyaka etaano, yaagyenda n'omuntu mukuru kugira ngu yaamukwatiriraho enyima tiyaabaasa

Twaba nituvuga, abavugi b'ebyiruka boona tibarikugyendera aha sipiidi emwe. Omuntu naabaasa kuba naagyenda mpora orikwenda kumurabaho nainga shi omu rujungu eki barikweta overtaking. Kwonka oshemereire kureebeka ngu waataho oburyo bwona otakagiire omu ky'okuraba ahari mutaahi waawe, waabanza waareeba omu side mirrors waareeba oba haine emotoka ekuri enyima, waareeba omu maisho oba haine emotoka erikwija. Kandi waareeba omu rubaju waareeba ngu tihaine nk'orikushara nainga shi ekiiruka kyona ekikujoininga kikuza omu ruguuto. Oshemereire kureebeka ngu ahu waaza kurabira aha motoka ntaahi yaawe tihariho ruguuto orikujwara omu ruguuto oruhango. Kandi oshemereire kureeba ngu tihaazamu koona nainga shi oruguuto noobaasa kureeba gye omu maisho kureeba ngu ebiiruka byona noobaasa kureeba ebirikwija. Kandi na n'ebikuri enyima nobaasa kubireeba bitaruga omu koona bikakusapurayizinga otabireebire. Haza omuri ekyo na n'enguuto zaitu haine oku baazirambire ninga shi oku zimaakingire kugira ngu waareeba ahu omusitaari gurikwahura omu nguuto ibiri gukwataine aho toshemeruka noorabira aha motoka ntaahi yaawe, oshemeruka nooraba aha motoka waashanga omusitaari ogu baataire ahagati baagutairemu omu dotisi ninga shi baagucwanyacwanywiire oreebeke ngu

z'oku ovatekinga n'okumanya oku waarabaho okamanya ahu oshemereire kuraba. Omuntu aherize kuba mpekire aha piki yaagira ati, ku haraabe hariho ekintu kibi n'okutomerera omuntu enyima hati ahabw'okuba nooba omukuratiire, nooba noomureeba, nooba otahumiize. Ekirikukutomeza omuntu niki? Nangwa mugira nti, Kashubi tandengyengyeka. Ati, Manya egyo n'enshobe nikyo ekyo ekizibu. Iwe nooba nooreeba ahu kuza kutomera omuntu hoona totomera ou otarikureeba otomera ou orikureeba mbwenu oku overtakinga n'okundi oku turikuvuga hati na tinkumanya iwe oku orikuvuga motoka yaawe ahabw'okuba nooshusha ngu. Hati nyowe eky'okubanza nkarabira omu itendekero eririkutendeka abavugi mbaire naakigambireho aha nyowe abaziho twena nitubaasa kuvuga emotoka Kwonka waagivugwa ota? Ahabw'okuba ni kirungi munonga kuraba omu matendekyero agari authorized, agarikwikirizibwa okuvuga kandi bakakutendeka. Eki nikiija kuba nikikuhwera okumanya waaza ku overtakinga no overtakinga ota, nk'eki twaba nitugambaho eri izooba, okushoma obwapa bw'aha nguuto okabwetegyereza, okaba noomanya ngu egyo ni koona, okaba noomanya ngu aha tokaabaasa ku overtakingiraho n'ebindi. Mbwenu niturabe omu matendekyero arikwikirizibwa omu kutendeka abantu omu kuvuga ebiirka. Hariho omuntu noshanga orikuvuga egyo emotoka ezi ezaitu enkye hati wakireeba navuga tiyavuga hati omu kasheshe ashaba tipa. Tipa nogimanya?
As long as ziine classes. Mbwenu abantu aba nizo za accidents zitarikuhwa buri izooba tibabeegyendeserize kukira munonga

Obugyenyi, niiwe oriyo noyetwarayo, tiiwe omukuru w'embaga, nangwa tiiwe omugore orikuza kugaitwa eri izooba. Hati mbwenu hariho ebirikunshobera. Mm. Mukama atugirire embabazi. Tugire speed kwonka eri limited ahabw'okuba obumwe nobaasa kushanga kandi ebintu byasisikaire. Nitugaruka na focus, nitwija kuba nitutaayayisa n'abakugu ab'eby'amagara, eriizooba nituza kuba nitutaayayisa n'omwegyesa w'eby'amagara, Ahabwa Mbarara District ogu nitwija kuba nitugaaniira aha ndwara ya Marburg hamwe na Mpox. Mbwenu ezi endwara ziriho. Marburg eri Congo. Congo Congo yo noomanya endwara endwara nyingi zoona mbwenu nyowe ekanshobera Congo. Hakazayo obunyamaishwa Hariyo bwingi. obunyamaishwa obwo kandi abantu nibabukora kubi. Nibaburya. Mbwenu kandi endwara egi nikyo eky'okureeba zitakuhwerayo. Ma- Monkeypox nitwija kugigaaniiraho Hamwe na ba na ma baga nitureeba nizireetwa nkahi? Nobubonero ki? Kandi tukaataho miringo ki kureeba ngu endwara nk'ezi twabaasa kuba nituzirwanisa nk'abanya Uganda tizakuhakana amagara gaitu? Otarugaho twija n'ebindi bingi munonga omu kashunshurure ki aka Focus.